abarikukiriza boona okugira amatsiko kandi bakabaasa kukunda ekanisa ahabw'okuba ekanisa niyo yaareeteire okwetegyeka na munonga omuri Uganda kutandikira kimwe omu mwaka ogwa rukumi rwenda nkaaga na gumwe.
Omukoro ogwo gwaba aha mbuga z'obureeberezi bwa North Ankole kandi baba nibaijuka emyaka makumi abiri ei obureeberezi bwamara omu buheereza.

Bishop Namanya yasiima abo boona abataire amaani gaabo aha kwombeka kw'obureeberezi obu kandi obu beebembeirwe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Obu bw'obuwoorerezi obu bwongera kutara abaikiriize fundraising b'omu maka gye ebyabaire nibyetebwa Bwana Nampata kuba abetwire oturoore ahari. Bildad Baguma ori Executive Director wa Joint Medical Stores yaasiima Bishop hamwe n'obureeberezi ahabw'okugira ekiteekateeko ky'okutandikaho eirwariro ahabw'okubanariza kuba niriyamba okugumya amagara g'abantu bari gye. Itwe
nka Joint Medical Store turiho ahabw'okureeberera amarwariro againe akakwate nana ekanisa ya Uganda hamwe na Roman Catholic Church. Turiyo nitukora omurimo gwaitu ogu twahairwe kandi ogu tushemereire kukora. Nitwenda kusiimwa. Vision yaabyo y'okugira ngu nka dayosiisi mugire irwarwo kandi nk'oku waakira amaani oku Bishop, irwarwo eryo niribaasika. Owaabaireho omugambirizi w'ekitongore ky'oburuuru, Jotham Taremwa yaashoboorora oku ekanisa etaireho entunguuka y'amaani omuri Kiruura kandi buri muntu obwahati Aine eky'okworora omu ka ye. Kandi omu myaka makumi abiri egyo twareeba ebintu ebikoreirwe. Twinemu amashomero agombekirwe, twinemu eirwariro rihango eririyo niryombekwa aha haifo kandi nangwa n'eizooba eri omu kusiima okuhitsya emyaka makumi abiri, eby'okusiimisa byona byaba biri eby'okwongyera aha murimo gw'okuhweza eirwariro eryo. Honourable Wilson Kajwengye MP wa Nyabushozi owaaba ari omugyenyi mukuru yasiima Bishop ahabw'okugumyaho obureeberezi kandi yayongyera yagira ngu Bo nk'abeebembezi nibasiima ahabw'okwenda kurekaho omurimo gwa Ruhanga. Omuntu
otarikureeba. Ahatari okwo, okureeba okwo kwa bukuru ngu afa amaisho, omukurusi w'enju, nari amatu, abaana, kwonka otarikureeba nibagira ngu n'empunu. Tikwo kuba n'atarikureeba. Kandi otarikuhurira gye. Ahatari kufa amatu okwa bukuru, abaana, kwonka owaazairwe muto. Noija kugicwa matu. Mbwenu empumi tereeba nka nka ekicwa matu tikikureeba. Nikwo turikwikiriza. Kwonka ebikozirwe omu myaka makumi abiri y'obureeberezi bwa North Korea. N'enkumi neebireeba, kandi n'ekifamatu nikibihurira. Shana ku muramuka bigambo ebiri kwotsirwa aha, mbwenu naiwe ori aha, omanye ngu waaba kimwe omu byafaayo abu aba nibenda kwija baarema, nkaiwe oije. Hariho abakyeteekateekyeire abu omugisha gwafeera. Aba baaronda na milioni ataano n'emwe ez'okwongyera aha kwombeka kw'eirwariro. Gashakwa Job Kato ahabwa Sky TV ag'enshonga. Omu makuru agandi,